Wo poa wɔn mu a ɛnyɛ yie. Da fam ase Kumasi ae aseɛ. Oh anuanom ne adɔfonom, me maamenom, aane mo dehyeɛ, mo adeɛ nyinaa ɛfiri yie ba apa, ɛnɛ nso ɛyɛ da a Nyame ɔde akyɛ yɛn, ɛnɛ yɛ Memen'da, Ɔbɔadeɛ no ama yɛn nkwa, wama yɛn ahoɔden, na sɛ nnɛ yɛasan adi ahyia a, me kyeakyea mo, M'atiefoɔ ne m'ahwɛfoɔ, baabi a wowɔ biara, mede Nyame nkyea na mede ma mo. Aane, mo adeɛ nyina ara, sɛ monim din no dada, deɛ wobɔ a me tirim yɛ me dɛ na me kɔn deda ho no, ɛno ara ne African Queen, aane, ɛna mo pa a dompe nni mu. Ɛnnɛ nso Atenatene program yi ara na w'ani gu so a yɛredi dwumadie, sɛdeɛ da biara metena m'agua mu a mesom mo som pa no, ɛnnɛ nso masan agye m'adwa, na ɛnnɛ deɛ, Hmm. Matu faa na baabi a mabɛpie no. Atiefoɔ, munya aboterɛ. Ɛnyi wafidie no mfiri hɔ. Nya aboterɛ. Sɛdeɛ da bia mede nsɛmpa ɛne pa nneɛma ɛboa abusua ɛde berɛ mo no, ɛnɛ nso deɛ ɛba deɛ ɛde twam ɛgya twiatoɔ. Na menkyɛ ho na mema me kasa nwa yi. Ɛyɛ wɔn a wɔasɔ m'asene a mo dehyeɛ metumi di dwumadie yi brɛ mo no, aane, ɛyɛ yɛn ayadeɛ nyinaa, Picasso, aane, Picasso dada mu no, ɛnnɛ wɔasesa edin no, wɔayɛ no Windsor, aane, wɔasesa edin no, sɛ wo wɔ Osee kurom anaasɛ wo firi amanɔne baabiara rekɔ fie na wo duru Osee kurom nko ara deɛ a, wo repɛ aduane papa paa, sɛ wo nim. He, Asante nkwan deɛ prɛkɛsɛ wom, aane, aduane papa paa. Anaasɛ wopɛ yɛn yi ara yɛ kuro dua yi mu so aduane, ebi a wo kɔn dɔ hamburger bi, wo kɔn dɔ pizza bi, wo kɔn dɔ frite bi na wopɛ sɛ wodidi paa ma wo ho tɔ wo, na yɛgyegye wo so, yɛbɔ wo babe ɛma w'aduane kɔ wo ho yie a, na wode w'ani akyerɛ yɛ adeɛ nyinaa, Picasso, Picasso, aane, wasesa ne din no, wɔse Winsor, aane, wasesa din, na ne nɔmba na mede reba abɛto dwa yi, menkyɛɛ ho, na mepaakyɛw, ne nɔmba na mede reba abɛto dwa yi, aane, sɛ wowɔ baabiara na wopɛ sɛ wofrɛ Picasso a, ne nɔmba na ɛgudi soɔ yi, ɛyɛ five zero.

Zero two seven eight one one three mepakyɛw baabi a wowɔ bia sɛ wopɛ aduane papa adi a frɛ saa nɔmba yi wonuru hɔ na w'aduane ayɛ ready sɛ wopɛ baabi a ɛwɔ nso a ɛyɛ yɛne ara yɛdie mu ahemboboa ano aane Otumfoɔ ne nan ho pɛɛ ɛhɔ na yɛde aduane pa wei som mo nti wopɛ baabi a wobɛnya ayɛ nea ɛhɔ na mede ato dwa no menkyɛ ho na momma me kasa nwei. Me twa. Body Hair and Cosmetics Ɛdeɛn na wopɛ a wohwehwɛ a wonya wɔ Europe? Sɛ yɛ sapɔ a yɛde dware, sɛ nnua a yɛde bɔ tiri, sɛ nnua a yɛde hye yɛ ti, yɛ wiigi, nku a yɛde sra, anaasɛ nku a yɛde yɛ tirim na wohwehwɛ a wonya bi, bra PB Hair and Cosmetics. Wobɛ find nnua bi wɔ hanom sei. Sɛ ɛfiri yɛ baby oil ɛrekɔ yɛ kooko bata so, wobɛnya bi. Sɛ ɛfiri yɛ expressions ɛrekɔ akɔ akɔsi yɛ twist hair yi so, anaasɛ wopɛ obi a ɔbɛbɔ wo ti, ɔbɛ style wo ti, Ɔbɛyɛ wo ti ama wo anaasɛ ɔbɛ mixe nku ama wo ne nyinaa wo ba PB Hair Cosmetics wobɛnya ne nyinaa bi ɛwɔ ha nom se wohwehwɛ yɛn a wobɛnya yɛn ɛwɔ Brick 16 Wech Numavir number 4 9000 Gent wopɛ no nso so a wobɛtumi afrɛ no anaasɛ wobɛtumi atɛste no wɔ ne WhatsApp number 0488 562101 ɛno yɛ ne WhatsApp handle ɛna sɛ wopɛ ne normal one nso so a deɛ wobɛtumi afra

ɛba atenatenee dwumadie so. Aane, sɛdeɛ yɛhyɛɛ aseɛ mede too dwa no, ɛnnɛ wɔpɛ nyini kɛseɛ pa ara. Wɔpɛ nyini kyenkyerenkye. Ɛno na ɛnnɛ yɛne no rebɛdi atenatenee program. Sɛdeɛ bia meka kyerɛ mo, mese medwene mo ho, mo adeɛ nyinaa, medwene me ho. Enti ɛnnɛ ɔpanin kɛseɛ pa ara Ɛnnɛ me ne no bɛdi dwumadie. Menkyerɛ ho no, me papa, me mo akwaaba, ɛba atenatene program yi so. Ayaa me nuabaa. Yɛda ase sɛ ɛnnɛ nso yɛto yɛn nsa frɛ wo ba atenatene program yi so. Woantwe yɛn ano anwɔ fam na wo ne yɛn aba sɛ wo ne yɛn reba abɛdi dwumadie. Yɛpɛ akyɛ wo, wobɛbɔ wo din na woakyerɛ w'akyiri akwan kakra ama yɛn. Yoo, me din a me maame ne me papa de too me yɛ Asiedu Antwi. Enti wɔwoo me Benada, na ɛyɛ Kwabena Antwi. Wɔwoo me wɔ Kumasi CPC. Ɛhɔ na wɔtetee me ara menyiniiɛ ara. Na mefiri Kumawu Bodomase ne Odwe so Akyena. Na me ne mmoa mede abɛpue Belgium. Yoo, yɛda ase. Ɛnneɛ na kyerɛ sɛ yɛhwɛ mu a yɛ papa kyerɛ sɛ ɔyɛ Asanteni piaw. Pure paa! Asanteni pure nti ɛnɛ deɛ yɛde to fam bɔkɔ, yɛkɔ no Asante amammerɛ mu, yɛka kasa no Asante ama mo ate aseɛ. Paapa, yɛda wo ase sɛ ɛnɛ nso yɛtoo yɛn nsa frɛɛ wo no, woantwe yɛn ano anwɔf ma wo ne yɛn ba abɛdi dwumadie. Na mepaa kyɛw o, me nkyɛn ho yi na me ma me kasa wei, woabɔ wo din, woakyerɛ baabi a wofiri, baabi a ɛna mu a wode aba abɛpue Badwonkuro wei mu. Yɛpaa kyɛw o, dwumadie bɛn na wodi ne Badwonkuro yi mu? Yoo wei deɛ meda ase na deɛ ɛdi kan so yɛbɛkyea atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa na yɛada wɔn nso ase sɛ mmerɛ ɛte sei na wɔde wɔn mmerɛ no ato atene atene ɛɛ eh, ɛɛ eh, eh, tv na wɔhwɛ na wɔti afutusɛm nso a ɛfa wɔn nso ɛba nti wɔn nso yɛda wɔn ase na afei nso yɛada nyankopɔn nso ase sɛ yɛhyehyɛeɛ no sɛ wamma kwan a oh. nka ntumi mma mu na wamma kwan ama no aba mu saa na ɔsɛ yɛde aseda ma no na yɛsan nso asrɛ sɛ ɔmfa dwumadie no nyinaa ahyɛseɛ kɔsi awie no nyinaa dɔ mum ɔno nko ara na yɛhu no ɛna yɛnte ne ne ne ne nyansa yɛnhu no nti deɛ di kan ɛno no na agya wonim sɛ abrabɔ mu akwantuo ne ade fa Kristosom no mu deɛ, mehyɛaseɛ Kristosom 1983. Paapa mepaakyɛw o na nka mepɛsɛ no no yɛde start but mepɛsɛ mehu botaeɛ a dwuma a wodi no wɔ Belgium ha ansa na yɛaba Kristosom no so. Yoo, Belgium ha deɛ eh, sɛbi agya meyɛ a, eh, eh, adwuma, company adwuma yi ara bi, ana mesaa ɛdi me sɔfo no nso ɛsan ɛka ho, ɛno na mede wɔ Belgium ha. Medaase paapa, wɔyɛ aban adwuma. Mo a monim buroni kuro mu dada aban adwuma no ara na wɔyɛ but wɔbaeɛ no ɛnam sɛ wahu sɛ ɔbɔ adeɛ no ɔno ne yɛ banbɔfoɔ ne yɛ tiri pagyafoɔ nti no ɔnyi ne totwene ɔsan yɛ n'adwuma ɔsom no honhom ne nokorɛ mu enti paapa mepaakyɛw oo asɔfodie yi wo kyerɛ aseɛ firi yɛ man Ghana mu na ade baa wɔ berɛ akwantuo yi mu Anaasɛ akwantuo yi mu na asɔfodie no too wo? Aa, wɔ nyamedwuma mu no deɛ mede firi fie, sɛdeɛ na anka meka 1983 na yɛhyɛ aseɛ ɛne sɔfo, asɔfo bebree anante, sɛ berɛ ba mu na sɛ mekae mebobɔ din a bi a na akɔfa asɛm bebree ba kakra a nnipa nim wɔn no, me sɔfo panin pa ɔtetee me no, yɛfrɛ no Reverend Charles Okra, Faith Gospel. Sɔfo Alfred Nyamekyɛ nso, mefaa ne nan ase bi. Sɔfo Ola eh, Nyame mfa ne kra nsie Mefaa ne nan ase bi Sɔfo Amoako, mefaa ne nan ase eh, bi Sɔfo Osu Akyang, mafa ne nan ase bi Ana sɔfo eh, eh, eh, me, me, me werɛ fi, yeah, me, me tiri me Because deɛ na ɛte saa ne sɛ Yɛn yɛ time no wɔ 80s no, na yɛyɛ faith convention yɛyɛ as conference nti asɔre no nyinaa ka bom di dwumadie no nti wotiri anyɛ kura wonhunu sɛ wei ɛkɔ asɔre wei anaasɛ wei ɛkɔ asɔre wei na yɛn nyinaa yɛka bom ɛyɛ nyame dwuma faith con ɛɛ faith convention. House Conference ne nyinaa na yɛ sɛ yɛwɔ mu. Tam a Bɔnke koraa baa Ghana no, ɔbaa stadium no, wɔhyɛse na meka chief wɔhyɛse no ho a ne ɛwɔ stadium. Yɛda ase paapa. Na kyerɛ sɛ nnɛ dwumadi a yɛredi yi deɛ, maka akyerɛ wɔn, mese wɔdɔfoɔ menkɔ baabiara na nnɛ nwosra, ɛnnɛ nwosra kɛseɛ paa na nnɛ yɛtɔ mu, yɛatɔ nwosra no mu sɛ ɛtwi because yɛhwɛ mpaninfoɔ a yɛ papa abubu wɔn din a, na kyerɛ sɛ yɛ papa no wɔanyini wɔ nyamedwuma no mu, wɔte nyamedwuma no ase, wɔte honhom no a ɛwɔ Nyame mu no, wɔte aseɛ. Enti Paapa, yɛda ase sɛ woakyerɛ yɛ saa. Na mepaakyɛw o, menkyɛ ahu na mesɛ bisa o, w'adaworoma, mesrɛ wo a, nneɛma bi kyere yɛ adwene. wɔ Kristosom mu. Enti na na atenatene program, yɛse yɛtenetene kwan, yɛaba wo nan ase sɛ wobɛbie yɛn ani, ɛyɛ titiriw ɔbra akwantuo yi mu, Europe ne aburokyire nkurokuro so. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkyere yɛn adwene bebree. But me first question a mpɛ sɛ mbusa ne sɛ, yɛka sɛ Nyame nipa a, Hwan ne Nyame nipa? Yɛka sɛ Nyame nipa a, ɛyɛ Asante kasa mhm. a aseɛ kyerɛ sɛ obi a ɔgyina hɔ sɛ Nyankopɔn nsi anan mu a deɛ Nyame pɛ sɛ ɔka kyerɛ nipa deɛ Nyame pɛ sɛ ɔde ɛba nipa soɔ no ɔno ana Nyame de fa ne so ɛma no ɛka ɛno nti na yɛka sɛ Nyame nipa because ɔka Nyame adwene Bible sɛ deɛ Onyankopɔn asoma no na ɔka nyame asɛm nti sɛ ɛkɔba ne saa a ɛsiane sɛ na ɔgyina hɔ wagyina hɔ sɛ nyame nsi ananmu no nti no na ɛma yɛka ne sɛ nyame nnipa na ɛne ɔwɔ wiase nyinaa deɛ onyame ɔbɔɔ yɛn nsɛ wohwɛ first eh, wokan eh, john 1 no 11 and 12 no korɔ sɛ ɔbaa ne deɛm ne deɛ anye no baa dodo ɔgyee no no wɔn agye ne din no diiɛ no ɛna ɔmaa wɔn tumi sɛ ɔnyɛ Onyankopɔn ma. That means wobɛtumi agye Nyankopɔn adi but ne Nyame etumi no na ɛni wo so. Ɛna abɛgye Nyame adi, ɔse deɛ ɔgye ne di, ne, ɔgye ne diɛ, deɛ ɔgye ne din ne diiɛ no, ɔmaa ne tumi sɛ ɔnyɛ Nyankopɔn ma. Nti yɛn nyinaa yɛ Nyame abɔdeɛ deɛ, nanso yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a Nyame no ankasa atew wɔn ho ama wɔn nso ate aseɛ ma Nyame kasa ɛfa wɔn so. Saa nkurɔfoɔ no ɛna yɛyi so din bi de ma wɔn sɛ Nyame nnipa. Okay yɛ atiefoɔ enti na kyerɛ sɛ asɛm a yɛ papa yi ka yi mesrɛ mo ɛnɛ deɛ yɛwura honhom no mu paa because yɛabrɛ akwantuo wei mu no kristosom no ɛtetee yɛn ama yɛ nyamesom no ayɛ biribi a ɛwɔ hɔ sɛdeɛ yɛ papa yi kyerɛ mu no wɔse nyame nipa no ɛnyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nsonsonoyɛ bia ɛnyɛ nsonsonoyɛ bia na yɛde ɔbɛma no ho kwan ama nyame honhom atena ne mu no ne nyame ɛfa ne so ɛkasa no ɛne yɛfrɛ no Nyame nipa. Paapa yɛdaase bebree na mepaakyɛw oo mɛsan abusa wo kakra sɛ yɛbaa akwantuo yi mu yɛhwɛ Kristosom a yɛde toto Ghana Kristosom ɛne akwantuo yi mu Kristosom a nsonsonoeɛ bɛn na ɛsesa firi ho? Yoo, asɛm wei asɛm kɛseɛ paa na wɔbisa. Nsonsonoeɛ deɛ yɛ bebree, mhm. bi a na yɛnya berɛ nkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu. Nsonsonoeɛ bebree wɔ mu. Mhm. Nsonsonoeɛ a eh, since a me me ba aburokyire no mahunu no a ɛdi kan yɛ Ghana sɛdeɛ na medi kan ka kyerɛ sɛ yɛyɛ faith convention yɛyɛ as conference saa asɔfo a mebobɔ wɔn din nyinaa no menni wɔn asɔre Nanso me sɔfo panin, Sɔfo Charles Okra, a ɔda Faith Gospel ano no, ɛne Sɔfo Bɛneɛ, wɔn ne wɔn nyinaa yɛ nnamfoɔ, nti me nso no, wɔn nyinaa bɛyɛɛ me papa nom. Ɛna baabi a wɔn wɔ biara no, wɔn kɔyɛ biribi, wɔn bɔ me nso me sɔfo amaneɛ, me sɔfo nso bɔ wɔn nso amaneɛ, na obiara yi nnipa de aba na wɔn de akɔ akɔyɛ adwuma no aha ba me ba aburukyira nsonsono edi kan mahu ni sɛ asɔfoɔ ne asɔfoɔ nka asɔfoɔ ankasa ne asɔfoɔ nka nti ɛnyɛ aburukyira nka mehu sɛ sɔfo bi koraa wɔ kurom na asɔre bi wɔ kurom no for bɛyɛ five years koraa na onim baabi a asɔre no wɔ hmm. aburukyira mbɛhu bi. yɛda ase paapa ɛnɛ deɛ yɛbiebie kii no atiefoɔ mesrɛ sɛ afei na wo so abɛdwɔn yɛ nea Nyi w'afidie no mfiri ha. Monim sɛ mo dehyeɛ, mo adeɛ nyinaa, megye m'Adwa sɛ ya, nnepa nko ara na mede brɛ mo. Ɛnnɛ, yɛse akwantuo mu nsɛm. Enti na yɛse yɛfrɛ yɛ sɛn? Deɛ ɔretwa sa no atenatene, deɛ ɔretwa sa no, ɔnim sɛ n'akyi akyea. Mpaakyɛw mmara no na mmaa werɛ mfi. Na Paapa mpaakyɛw, mammisa wo. Kakra yɛ sesa nkɔ fa yɛ nkyi. Mepakyɛw mammisa wo sɛ aha no wowɔ asɔre wɔ ha a woda ano na yɛ asɔre bɛn ɛna woda ano wɔ ha? Yoo eh yɛ bae no yɛ yɛ yɛ yɛ yɛn ara yɛ bie nsɔre no bi na ɛmu nsɛnsɛm ne adeade no nti ɛmaa yɛ gyae sɛ mede starte firi Holland Rotterdam. Okay. Na mede starte yɛ me ne radio stations bebree ayɛ adwuma mm. nti yɛbaa ha no a yɛbɛ starte bi no na ɛrekɔ n'anim na nneɛma nneɛma bi ɛbaa mu a na wɔn a ɛwɔ nkrataa ne wɔn a ɛnni nkrataa no na nteaseɛ nhyɛ da mmam sɛ ebi a na dwumadie bi wɔ a nipa obetumi adi no na ɔni krataa mm. na wɔn a ɛwɔ nkrataa no ne wɔn ko sɛ adeɛ nti na. Mm. wɔn wɔn ara de saa nipa no ɛyɛ adwuma no na wonim sɛdeɛ aha si teɛ kikirikiri kakra bi a policefoɔ de santae na meyɛ sɛ saa nteɛ deɛ a megyee mu na mede ɛmaa wɔn nti me ne assembliesfoɔ ɛna ɛbɛsomeɛ ɛkɔpem sɛ yale yi ɛde baeɛ a yɛntumi nkɔ asɔre ebio. Meda ase paapa, meda ase bebree. Akristofoɔ. hmm yɛwɔ problem o yɛse yɛresom nyame no yɛ nyame som no deɛ yɛwɔ ha o yɛ papa asɛm baako a waka atɔ m'akoma so menim sɛ wo a wotie me no asɛm wei atwiw wapɛ nsuo anom ɛnso ɛda so hyɛ wo mena ase hmm twerɛ comment no ɛho hia me paa mesrɛ mo adaworoma sɛ kuro yi mu a yɛwɔ yi wɔn a ɛwɔ nsekan ne wɔn a wɔn ni nsekan ɛkɔ so wɔ nsɔre bebree mu Ɛnyɛ deɛ ɛyɛ papa yi kan nko, ɛrekɔ so wɔ nsɔre bebree mu a ɛreyɛ adwuma. Sɛbe yɛnim sɛ kuro yi mu obi nni sekan a, na kyerɛ sɛ ne ho nni mfasoɔ? Daabi. Nyame adwene mu ne Nyame tirimupɔ no, wɔwɔ deɛ wɔwɔ ma obiara, botaeɛ ne deɛ nti a wɔde obiara bɛdua asase so. Na Papa mpakyɛw, mesɛ ba wo so, na woreka asɛm bi sɛ kuro wei mu na ɛmaa wohuu sɛ Asɔfofoɔ ne asɔfofoɔ nka. Mepaakyɛ wo, wo baayɛ no, ɛdeɛ na wahu? Anaasɛ sɔfo bi yii biribi kyerɛ wo, sɔfo bi tiaa wo nan so, ɛna ɛmaa wo huu saa adeɛ no sɛ saa wɔ dɔ no nni kuro dua wei mu no? Yoo, sɛ me ka sɛ me ba akwantuo mu a from Holland ɛba ha no, sɔfo bi atia me nan so anaa ɛyɛ atorɔ? Obiara ntiaa me nan so. Ɛnna obi a minim no sɛ ɔyɛ sɔfo biara no, me ne no yɛ kama. Ná me ara mebue asɔre no bi. Enti m'adwene yɛɛ me sɛ sɛdeɛ yɛde tetee me Ghana no, saa na ɛteɛ. Enti ebia wobɛtumi ayivate sɔfo wei, ɛ, wɔmmɛyɛ program wei, wei mmɛyɛ, woyivate wɔn saa. Ba wɔn no, wɔyɛ program koraa obiara invite wo. Wɔyɛ bi a. Obiara ni a ɔbɛ invite wo but wo invite no deɛ a ɔno no ɔbɛba fa wo nua sɔfo no ho no deɛ ɛwɔ sɛ nka wo nso wotumi yɛ dɛ ɛba bie nti mehunu sɛ na asɔfoɔ bi nom ɛnkɔ asɔre foforɔ ɛdɛm aha ɛno na ɛmaa me hunu sɛ ɛnyɛ adeɛ a unity ɛyɛ nkabɔ mu no ɛwɔ asɔfoɔ ɛntɛm ɛna bi te sɛ deɛ meka nkratasɛm no nyame dwuma ɛyɛ honhom mu adwuma no yɛ kɛseɛ ɛsene honam mu adwuma no. Enti adwuma bi wɔ na de ma obi a, ebi a na saa nipa no a wode ma na wonim sɛ obetumi ayɛ adwuma no yie, nyamesuro wɔ no mu, nyame nhu mu, bi a na onni krataa. Na wɔn a wɔwɔ krataa no nso ɛnte aseɛ saa de nti na yɛyɛ wɔn na de saa nipa no nso ɛrekɔyɛ na ɛde nsɛm no ɛreba. Enti wobɛkɔ mu no ara no na asɛm no etiri no ara gyina sɛ wɔwɔ nkrataa no nti no wɔn wura asɔ ne wuru sɔfo no koraa nso mhm. ɛka ho mhm. aha mhm. nti ayɛ ama asɔrema no bi koraa tumi ka sɛ sɛ wode sɔfo wei ba asɔre dan mu abɛyɛ program a yɛ mma asɔre bio ɛno nso ɛka ho bi ɛna ɛma meka saa meda ase paapa na kyɛ sɛ nnɛ kristosom no ayɛ kokofo bɔɔlo bɔ wo nua anim ayɛ mpaaso ayɛ ntɛtea kɔkɔɔ wɔkɔ obi bom but obi nkɔ ne bom but yɛse Nyame, Nyamesom ne Kristosom no deɛ nka ɛyɛ sɛ abusua baako, yɛnkyikyɛm but ɛnnɛ no sɛ yɛ sikanibere o, sɛ yɛ akwantuo mu nsɛm o, sɛ yɛdeɛ o yɛmma nkyikyɛmu abam. Mesrɛ wo mma awerɛ mfi saa atenatene program na w'ani gu so a wohwɛ yi. Ɛnnɛ menim sɛ me papa wɔwɔ nepa bebree wɔ ne mu a ɔpɛ sɛ wɔpu ma yɛn na wei deɛ, Wei yɛ ahyɛaseɛ o, wei ɛyɛ ahyɛaseɛ. Nom nsuo na twɛn yɛn, na afei na yɛrebɛwura mu, yɛrebɛdɔ sukɔ wɔ Bible mu. Aba. Me mma me kasa nwa yi, na me nkasa pii. Mesrɛ wo, mma wo werɛ mfi sɛ dwumadie wo bɛ share, na wo bɛ comment, na wo bɛ subscribe ama yɛn. Me nkyɛɛ hunu, mɛtwa me ho. Me baa.

sɛ sɛ worepɛ aduane papapa a, wowɔ ɔsɛe kurom anaa wofiri akwantuo mu aduru fie na worepɛ aduane papapa adi a, mma wo werɛ mfi sɛ Picasso, Picasso Restaurant a me ne wo kasa a yɛn ani gu so a yɛkasa yi, wɔn namba no nna mo aseɛ. Saa ara nso na Aunty Hawa, ɔno nso wɔ Accra, Mokola, mesrɛ wo, woduru Accra na w'ani ayɛ wo ntɔtɔntɔtɔ na worepɛ aduane pa adi ama wo kra ho atɔ no a, mepaakyɛw, Saa ara nso, Auntie Hawa wɔ hɔ, ɔno nso namba no nam aseɛ. Mma wo werɛ mfi. Mma wo werɛ mfi nso sɛ, sɛ wowɔ ɔhaw, wowɔ amanneɛ bi, Kristosom yi mu, asetena abrabɔ yi mu, wɔ bra akwantuo mu, deɛ ahyɛ wo so a wote ho nisuo no, yɛn namba nam aseɛ. Wobɛtumi afa namba no. Wofrɛ yɛn, wobɔ yɛn pono mu a, atenatene deɛ, yɛpono abia ma obiara. Yɛbɛgye wo so na yɛapepa Aniwa mu nisuo. Seesei yɛdi nni koraa, ɛrekame ayɛ sɛ yɛreyɛ asesa na wɔaka sɛ atenatenee na wɔagye yɛn so sɛ yɛpepɛ aniwa mu nisuo. Aane, enti ɛmma awerɛ mfi me ma mekasa nwɔ yi, mɛsan akɔ me papa so na yɛatoa dwumadie no so. Papa, yɛnim sɛ yɛrekɔ nom nsuo aba no, na woreka about asɔfofoɔ asɛm, ɛɛ, sɛdeɛ woreyɛ dwumadie, woto wo nsa frɛ obi a obi mma, nanso obi pɛ sɛ woba ne die mu no, yɛahu, but ɛɛ, adeɛ baako a ɛha m'adwene so ne sɛ, Ɛyem sɛ asɔfo bebree no anaa Bible mu koraa no yɛate, yɛahu sɛ yɛse ɛnni kwan sɛ ɔbaa hyɛ bɛɛma adeɛ ɛna bɛɛma so hyɛ ɔbaa adeɛ. But akwantuo yi mu a yɛwɔ yi paapa hwɛ awɔ yi ɛne snow bebrebe yi ɛno kyere nnipa adwene paa wɔ Kristosom mu. Yɛhyɛ tora a. Nti ɛno no esi Kristosom kwan ana because ɛsɛ tra no kora yɛhyɛ kɔ de kɔ asɔre dan mu nyina ɛnyɛ nnwuma so nko a nti mepɛ akyɛw wanyini wɔ nyame mu na wɔ nyame mu nimdeɛ yi deɛ yɛpɛ sɛ wode wadwenkyerɛ kakra ɛto hɔ ma yɛ. Yoo me nua baa meda ase ɛɛ ɛɛ nneɛma bi hɔ nom a. Ɛwɔ sɛ nnipa tumi te aseɛ wɔ Kristosom mu. Kristosom wɔ ho mmara. Ɛnyɛ ɛsom a wobɛhunu sɛ ɛyɛ anigyeɛ ntia mmara som. Ɛna yɛwɔ nneɛma bi nso wɔ nom a Bible no ankasa nneɛma nneɛma bebree wɔ mu. Ebi yɛ social, ebi yɛ revolution, nneɛma nneɛma revolution, nneɛma nneɛma bebree wɔ mu. Yɛmfa no sɛ. Yɛwɔ yɛn yɛ kurom abibiman mu no yɛyɛ Ghanafoɔ yɛnka sɛ Ghana no bɛɛma na ɛyɛ fie no ti ba wobɛduru abrokyire ha a yɛse ɔbaa na ɛyɛ dɛn ɛna ɛyɛ fie no ti nti saa no wobɛba abrokyire anaasɛ womma nti sɛ wobɛba abrokyire deɛ a yɛbɛto wɔn na wɔn wɛda no ɛkyerɛ sɛ wontumi mfa skirt ɛnante aberɛ a snow atɔ ɛna bi nso a wopɛ sɛ woyɛ fast wobɛtumi ahyɛ jeans ɛɛ trouser na wode akɔ. Sɛ woantumi anyɛ saa nneɛma no a, kuro no wontumi ntena mu. Ɛnyɛ mmerɛ wo bae, weather no mhm. na ɛkyerɛ wo saa sɛ saa na ɛteɛ. Mhm. Nti adɛn na wode kɔ toto Bible ho sɛ ma ɔbaa nhyɛ bɛrima adeɛ na bɛrima nso nhyɛ ɔbaa adeɛ? Dɛn na ɛsii yɛ nti a saa mmara no baeɛ? Dɛn na ɛsiiɛ nti a ɛde saa mmara no maa wɔn? Ɛno na ɛwɔ sɛ wohwehwɛ mu na woahunu na woamfa nneɛma bi amakyikyiri nnipa bi. Wontumi ntena aburokyire ha sɛ wobɛtena ha ayɛ adwuma akɔ aba a ambulance mfa wo berɛ a wobɛka sɛ wonhyɛ gyenstra. anaa wonhyɛ tra ambulance bɛfa wo because sɛ winter time na sɛ wohwɛ suno na sɛ wobɛhyɛ skirt de apue deɛ a hunu sɛ wokɔ ano afra ambulance prɛko enti wɔ mema fa mu deɛ saa nneɛma no nka ntia bible ne mmara baabiaa sɛ ɔbaa ɛbɛhyɛ trouser no bible ne ntia meda ase paapa asɛm wɔ yi a yɛrekan ɛtu mfuturo gu akristofoɔ ani paa Etu mfuturo gu Kristofo anim. Yɛda wo ase paapa. Na sɛ maka adɔfonom, me maamenom, me nuanom, maka akyerɛ wo sɛ Atenatenee program deɛ ɛduru Memenda, Europe time, 6 PM a, nyi w'afidie no mfiri hɔ. Na yɛrebue mo adwene mu sɛbio kafrakyɛ. Yɛrebue mo ani wɔ Kristosom mu, ewiase abrabɔ mu, nneɛma a ɛrekɔ so wɔ yɛn abrabɔ mu no, yɛrebue ama obiara ate ne ho ase sɛdeɛ ɛbɛma akwantuo mu anaa sɛ yɛ man Ghana mu Kristosom ayɛ yidze ama yɛ. Sesei yɛkame akɔyɛ sɛ Kristosom no ayɛ adesoa, ɛso yɛn, ebu yɛ kɔn mu, enti yɛhia deɛ ɔbɛsoɛ yɛn ama yɛ kɔn mu adwo yɛn na yɛatumi asom Nyame yie. Paapa, medaase sɛ nnɛ woakyerɛ me nneɛma weinom nyinaa ase. Nana mesan abisa wo sɛ, ɛɛ yadeɛ yi baeɛ yi, covid yi baeɛ yi, ama Kristosom atɔ sini Anaasɛ Kristosom da so gyina ne nan so? Meda ase sɛ Kristosom sintɔɔ ne ne nan so a egyina no deɛ, ɛsɛ sɛ biribiara te sɛ nea ɛteɛ ara. Na yareɛ no de nsesaeɛ kakraa bi na aba mu. Ɛne sɛ, sɛdeɛ bi a yɛbɛhyiahyia yɛn ho, yɛn adesua mu bɛsi ayɛ no, ɛno na ɛntumi nkɔ saa. Ɛno na ama nneɛma bi atɔ sini kakra wɔ ɛsom no dwumadie mu. Ba ɛsom no ankasa deɛ ntɔɔ sini, ɛna ɛda so gyina ne nan so because Onyankopɔn ahoɔden no, Yesu ahoɔden da so ɛreyɛ adwuma, Nyame tumi no da so ɛreyɛ adwuma, na mmom sɛdeɛ yɛbɛhyiahyia yɛn ho no, ɛna ɛno na ɛso ate kakra. Nso yɛnim sɛ berɛ si mu no, Nyame bɛbie kwan. Na me mafa mu deɛ, yɛ a na saa yareɛ wei sei no, eh, meda Nyame ase wɔ ho sɛ ɔde saa yareɛ wei nso abɛtwa mu wɔ ewiase. Mepaakyɛ wo, ɛdeɛ nti na woda Nyame ase wɔ saa yadeɛ wei ho? Ha, deɛ nti a meda Nyame ase ne sɛ, sɛ wohwɛ baabi a na nnipa repagya Kristosom de rekɔ wɔ wiase ne deɛ nnipa de wiase wei retu mmirika no a, menim sɛdeɛ na ahu no si fa deɛ, sɛ duru sɛ asɔfoɔ kyerɛ nneɛma a yɛwɔ, sika a yɛwɔ, Ɛkwan a nnipa de wɔn nuanom nam so na nnipa de wiase yi tu mmirika. Enti megye di sɛ ɛno ka ho bi na ama saa adeɛ wei aba a atumi abɛ silence biribiara ma biribiara ba sɛ de sɛ menka sɛ ɛmi dɛ sɛ ɛrekum nipa o but wobɛdi adanseɛ sɛ yareɛ bi ama wiase adwo ewiase adwo ɛnhyɛ bi aba wiase ama nneɛma nka na nipa pɛ sɛ nipa nyɛ a yɛnyɛ no sɛ sɛ nyame nkopɔn no ankasa ɛteɛ nipa sɛ monyɛ saa Ɛna akwantuo wontumi nkɔ baabiara sesei ɛnɛ Belgium ase ɛnɛ Saturday 27th eh, March yi lockdown ɛresan astate hwɛ Holland sɛdeɛ wɔn si yɛ wɔn so wɔn mpene wɔn bɛkɔ abɔnten wɔn ne polisifoɔ kikiri kikiri kikiri na wiase rekɔ n'anim dodo na nipa de wiase ɛrekɔ n'anim dodo bɛsɛ nyankopɔn ɛresa resɛte wiase Ɔresɛte wiase koraa sesei obia obia na obetumi aka kyerɛ me sɛ ɔnsuro biribi wɔ wiase wei mu sisi a ɛna adeɛ baako yɛ me nwanwa ne sɛ nyame wɔ adiifoɔ bebree ɛwɔ asase so mhm. sɛ wokan the book of Amos na ɔse onyankopɔn nyɛ ne biribi mhm. gye sɛ oyi n'agyina tu adi kyerɛ ne nko adiifoɔ no mhm. ansa yareɛ wei bɛba obiaa ni hɔ a ɔhunuiɛ. Ɛno ne asɛm a Paapa nka mereba abɛbisa wo yi. Because yɛhyɛ aseɛ akasa no wodii kan kae sɛ Nyame nipa ne deɛ ɔde ne ho asi hɔ na ɔdi Nyame mmaransɛm so ne Nyame fa no so kasa. Enti yadeɛ wei a ɛreba a ɛyɛ a ɛrekum nkurɔfoɔ yi, adiyifoɔ bebrebe a yɛwɔ yi, Nyame amfa obiara so anyi ankyerɛ obiara. Na ɛno ɛyɛ deɛ nti? Ɛyɛ bɔne bi anaasɛ ɛyɛ Kristosom no Ɛnni mu. Ɛɛ, mentumi nka sɛ yɛ bɔne. Ebi. Wɔn sɛ tɔrɛ bi a wo ne nipa bi te. Wobɛsoma no na wakɔka asɛm, obiara mfi. Wobɛsoma no na wakɔka asɛm, obiara mfi. Afei na wabu afu sɛ, okay, saa na ɛteɛ koraa deɛ, me ankasa mɛyɛ deɛ mepɛ sɛ meyɛ no. Sɛ wohwɛ Jeremiah time no a, ɔtu ɔmanfoɔ, ɔbɔ wɔn kɔkɔ na wɔn nti. Afei na Jeremiah na ɔresu. Sɛ, A, adeɛ a Nyame aka asɛm akyerɛ me, na mebɛka nso a mo nso monyɛ dɛn? Montie. Saa na ayɛ pɛn nso, ɛkɔduruiɛ. Ɛna Nyame se, Daabi, ɛwɔ sɛ me ara mesane na mebɛyɛ m'adeɛ because adiyifoɔ no bi a me ne wɔn nam na yeyɛ nneɛma bi a afei koraa deɛ meka asɛm kyerɛ wɔn koraa nnipa ntie because of nneɛma a wɔayeyɛ no. Ɛnyɛ so ɔnyɛ odiyifoɔ o, ɔyɛ diyifoɔ. but nneɛma bi a wayeyɛ nti no yɛmfa nsi sisi a yɛwɔ ha yi na me ne african queen wa na african queen sɛ okay wonkɔka asɛm nkyerɛ eh, eh, broda bi eh, ma me mm -hmm. nti african queen sɛ menkɔka kyerɛ broda ne sɛ ɔmmra mm -hmm. me mekɔ na meka kyerɛ broda sɛ african queen sɛ bra sisi a african queen hia nipa no deɛ but nkra no ɔde maa me no nyɛ saa na mekɔkaa no nti yɛwɔ adifoɔ no bebree wɔ sisi a ɛyɛ ampa sɛ ɔmo yɛ adifoɔ ba nsɛm a nyame de ma wɔ ɔmo no ɔmo dane no wɔn ka foforɔ nti ama nnipa nye wɔn nni na nyankopɔn si dabi me ankasa me sane sɛ ɔhwɛ yareɛ yi a doctors nim baabi ɛfiri asɔfoɔ nim baabi ɛfiri mhm. adiifoɔ nim baabi ɛfiri mhm. nkramofoɔ nim baabi ɛfiri abosomfoɔ nim baabi ɛfiri sɛ sɛ yɛde hyɛ adum ne adan ɛwom sɛ starte wɔ china deɛ ɛdeɛn ɛna ɛde adeɛ ne baeɛ reason ti a yɛnyaa no aduro no ɛno no nanso nim sɛ nyankopɔn berɛ sɛ mu no ɔresɛte wiase no akɔdu baabi a ɔfiri sɛ baabi a waduru yi deɛ nnipa ntumi nsan me ho a Nyame no ara bɛhu kwan a ɔde yɛ bɛfa so. Yɛda ase paapa. Nyame no ara bɛhu kwan a ɔde yɛ bɛfa so. Menim sɛ me papa deɛ ɛnepa wɔ ne mu a ɔpɛ sɛ ɔpu ma agyidifoɔ. Ɔpɛ sɛ ɔpu gu wiase ma wiase nyinaa te ne nka. Ɛnɛ me papa asɛm a waka no wabue m'ani na wabue m'adwene mu wɔ Kristosom mu sɛ nɛ Matɔ baha wɔ Kristosom mu a, ɛnnɛ wɔakanyan me wɔ me Kristosom mu. Minim sɛ wo nso, sɛ woatɔ baha a, wo nso, wɔakanyan wo wɔ wo Kristosom mu. Mesrɛ wo, mma wo werɛ mfi. Atenatenee deɛ, yɛse nnepa na yɛde brɛ wo. Meka sɛ atenatenee a, gye me so, deɛ ɔretwa sa no, ɔnim sɛ n'akyi akyea. Aane, meretwa me ho na maba ama me papa apɛ nsuo agu ne menem. Meba a,

Wo poa wɔn mu a ɛnyɛ yie. Da fam ase Kumasi ae aseɛ. Mesaa mo ma kɔ aba ɛbaa tenatene program yi so I hope sɛ hmm w'ani abere wopɛ asɛm no ntoasoɔ atie aane ɛnɛ yɛ papa w'abue yɛ adwene mu w'ama yɛ ani aba yɛ ho so ɛnɛ asɛm a w'aka koraa abɔ me hu yɛ Corona virus yi asɛm a ne yɛ ka a yɛ gyaa hɔ kɔ bae enti paapa Corona virus yi mɛsa aba wo so enti seesei no ɛyɛ yɛ asotweɛ anaa sɛ ɛyɛ deɛ na ama yadeɛ wei abɛsanka awie mu. Ɛɛ me nuabaa medase sɛ meka sɛ ɛyɛ nipa asotweɛ a ɛno deɛ na me me manka ne yie but deɛ me metumi ehu wɔ me nim deɛ ne m'adesua mu no ɛkyerɛ sɛ baabi a ne nipa ɛde ewiase kɔ no ne nyame mpɛ ne saa deɛ ɔsɛ nyame pɛ kwan bi na otumi ɛrevɛse no. na ɔyɛ no sɛdeɛ ɔno pɛ sɛ ɛnkɔ ɛnyɛ yɛ time yi nko ebi a yɛ time yi na ɛyɛ corona virus o mhm. Sodom and Gomorrah ɔde ogya ɛna ɛkɔ sɛ ɔ because na adiifoɔ a ɔba ɔka asɛm a ɔmo nfa mhm. ɛna nyame sɛ mo nfa deɛ amea mɛyɛ deɛ mɛmɛyɛ deɛ mepɛ but ɛnu no twɛ mu no nti wodwi sɛ ɔde gya na yɛ nti ɔde gya na yɛ san bɛyɛ wei a ɔnfɛ gya because ɔse ɔbɛyɛ adeɛ bi Na obi a ɔbɛte biara som bɛyɛ no kyee. Me me deɛ megye di sɛ saa adeɛ no na Nyame ayɛ dɛ ayɛ no. Mhm. Because baabi a na asɔfoɔ bi ɛne mhm. adiifoɔ bi, asɛmpakafoɔ bi, ɛɛ ɛɛ abosomfoɔ bi, amoa mpanimfoɔ bi, asikafoɔ bi ɛde wiase korɔ no. Kɔm yɛ agye wiase afiri Nyame nsam. Ɛna Nyame si daabi. Me na mebɔɔ maa adeɛ. Mhm. Mo mo deɛ mede mo tenaa mu sɛ monhwɛ so. na mo ntam ma mo ani nye ba mpɛ sɛ mogye firi me nsɛm a mɛgye m'adeɛ back kwan a ɔbɛfa so ɔbɛgye wiase back no ɛne saa yareɛ wei no a ɔde aba no enti ɔno ara bɛyɛ ara kɔduru baabi a meka kyerɛ sɛ bɛduru baabi yareɛ wei yɛmmɔ din kora nka asɛm bio yɛmmɔ ne din nka asɛm bio because nyame resɛte wiase kɔ ne wiase kɔ mmirika dodo hwɛ sɛ ase yɛ waa koraa wotumi de kaa nam mm. yɛso akɔ over speed na camera ta na atwa because kilometres no a wɔn se kɔ wɔ kwan so no wakɔ ama no aboro saa nti ɔsɛ aban no pɛ kwan bi a ɔbɛtwe waso ɛyɛ saa na nyame yɛ wiase seesei saa nneɛma a wiase aman mpanimfoɔ agyegye atom ɛyɛ nyame akyiwadeɛ nneɛma a aman mpanimfoɔ bi susɔ so aman yɛ wɔ sika ɛhyɛ aman a ɛnni sika sɛ wɔn mo nyɛ ne ade aman mu wɔn tumi yɛ kunkum nipa ne ade no na wiase kɔ mmirika dodo nyame si daabi nyɛ saa nam de wiase mu am sɛ mo mfa nyɛ mɛpɛ kwan a mɛ stop biribiara nti nka wohwɛ mu a coronavirus yi mefa sɛ ni one year mu ani no sɛ nyame anyɛ nsa nka wiase akɔ n'anim bɛyɛ four years koraa sɛ sɛ ama obi a ɔplan ne 2025 o biribiara akɔ fam biribiara akɔ fam nti me deɛ Megye tom sɛ Nyame na ɛpɛ sɛ resɛte wiase, ne kwan a ɔfa so asan ayɛ wiase yie no ne saa kwan wei. Yɛda ase paapa, ɛkwan a ɔrefa so ayɛ ewiase yie no ne saa yadeɛ a ɛnni aduro yi aba abɛto yɛn. Aane paapa meda wo ase, ɛnɛ deɛ wama nwosra no afuro wɔ me so, me ti ha nyinaa nti hu sɛ me honhom aforo kɔ adom ahoma no anim, paapa menkyɛ ho, misa abusa oo mepaakyɛw. Sɛ yɛde Kristosom yɛ man Ghana mu ne yɛaha yɛaha deɛ yɛakwantuo mu Kristosom toto ho a, sɛ ɛba sɛ me ne wo ano gu so a yɛrekasa seesei, sɛ wɔbɔ adeɛ no wɔsiane fam a, wogye di sɛ akwantuo wei mu yi, yɛn akwantuo, yɛn berɛ akwantuo mu yi, yɛn Kristosom no, yɛbɛtumi akɔ Agya no anim anaa? Uh, sɛ question bi wɔ hɔ nom a, uh, nneɛma bi a ɔkan de turo mu nyinaa ɔse Uh, nneɛma bi wɔ hɔnom a ɛyɛ yɛn dea, but ebi wɔ hɔnom a ɛni sɛ yɛhunu mu ɛno yɛ Nyankopɔn ɛne dea. Nti sɛ yɛbɛ obi bɛkɔ Nyame n'anim sɛ obi nkɔ Nyame anim no, ɛno ɛwɔ Nyame no hɔ. Na adeɛ a menim ne sɛ, anaasɛ deɛ Bible no akyerɛ me sɛ, nipa biara ho siesie a wɔde te asase soɔ no, na ɛrebɔ kwan ama no sɛ wobɛkɔ agya no anim anaasɛ wonkɔ agya no anim. Enti sɛ w'abrabɔ no a worebɔ no ɛsɔ agya no ani di a, ɛno deɛ mɛtumi aka sɛ wobɛkɔ agya no anim. Ɛmfa wo ne baabi a wote. Sɛ yɛka sɛ Ghana ne aburokyire deɛ a, na nka yɛnka sɛ Ghana mpo no wɔn a wɔwɔ akuraase no nso ɛ, Wɔn nso bɛyɛ dɛn? Nso obi bɛtumi atena akuraase a ɔbɛtumi akɔ agya no anim. Obi te Takorade, ɔte Nkran, ɔte Tɛm, ɔte Kumase na wantumi ankɔ. Obi te Aburukyire ano wantumi ankɔ, obi te akuraase. Ɛyɛ w'abrabɔ a worebɔ sɛ woyɛ Kristoni no. Ɛnyɛ baabi a wote na Nyame de rebɛgyɛɛgye wo. Ɛno nti na twerɛ no sɛ atɛmmuo no mpo no, ɛbɛhyɛ aseɛ afiri ɔno Nyankopɔn fie. Na sɛ ɛhyɛ aseɛ firi Akristofoɔ no so a, wo a wonnye nnie no, wo ɛbɛwie wo sɛn? Enti ɛnyɛ baabi a woteɛ na ɔsɛ yɛde gyɛgye sɛ wobɛkɔ a adum no anim anaasɛ wonkɔ a, na mmom wo suban a ekura wo a wobɔ ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ wobɛkɔ anaasɛ wonkɔ. Yɛmfa no sɛ yɛte aburokyiri ayɛ. Sese Ghent ya koraa yɛwɔ sɛ yɛka sɛ yɛkan nsɔre a ɛwɔ Ghent ya a ɛyɛ Ghanafoɔ a yɛanya koraa bɛyɛ ten anaasɛ ɛyɛ deɛ yɛbɛnya. Ma Awurade adidi nu na ɛkɔ nsɔre mu na ɛkɔhwɛ sɛ asɔre bɛn na ɛkɔ Awurade adidi wɔ kurom ya. Yɛyi asɔre adidi afiri asɔre mu wɔ aburokyire ha. Obi a ɔte ɔbɛdi mu adanseɛ wobɛnya nsɔre bɛyɛ tuu pa a wɔkɔ Awurade adidi. Sɔfo da asɔre ano yɛnkɔ Awurade adidi. Ɛdeɛ bɛn nti Ɛna awerɛdeɛ adidi ka Nyame adwuma no ho. Tithe nso ɛka ho. Na mmom tithe deɛ ɛka ho asɛm da biara. But awurade adidi deɛ yɛmmɔ so. Ɛduru hɔnom a sɔfo bɛtumi ayɛ no wantan na ama so. Papa mpakyɛ ho. Asɛm wei a waka yi saa tithe asɛm a waka no ɛyɛ asɛm a ayɛ mɛka sɛ ɔyone baako a ɛdaa Kristofoɔ so. Ɛwɔ sɛ yɛnya mmerɛ wɔ saa asɛmmɔ yi a wɔakɔpagya aba yi, na saa tithe no wokyerɛ yɛn mu. Menim sɛ woanyini wɔ Nyame mu a wowɔ Nyame mu nimdeɛ yi deɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara Nyame bɛma wo ho nimdesɛm ka ama wode abue yɛn adwene mu. titiriw ne me a mete ha yi, ntotosoɔ du du no, akanfoɔ yɛka no ntotosoɔ du du, ɛna buroni nso sɛ tight o sɛ tight deɛ mɛka bi akri mesrɛ mo fa no saa ɛtete yɛ abrabɔ paa nti asɛm wɔ yi a waka yi deɛ menim sɛ yɛda yi a yɛbɛsa nya no ho mmerɛ ne yɛakyerɛ mu yie sɛ yɛ a yɛatiefoɔ ne yɛadɔfo no yɛntɔ sini ɛwɔ saa sika tua nim nti paapa medase paa mpakyɛw wobɛtoa w'asɛm no a na woka no so ama. Yoo me nso medase na eh, tight no deɛ ɛduru a yɛbɛto yɛ bo ase na yɛakyerɛkyerɛ nneɛma mu bebree eh, mewɔ a ebi a obi tumi frɛ me na ɔne me adiska sɛdeɛ n'adwene a mɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu kyerɛ no na watumi ate aseɛ eh, nnipa bebree agye din sɛ wɔn yɛ asɔfoɔ nnipa bebree agye din sɛ wɔn yɛ adiifoɔ ebinom nso nni din but adom no nso yɛ dɛ ɛkura hɔ mo sɛ me ne wo kasa yi Sɛ nyɛ sɛ ebi a wobehu me old bɔga, wobehu me old five, ana radio u, satem rotadam ne ne ma. Sɛ wonim sɛ mm. sɔfo biara nso wɔ baabi. Ba yɛn nso nyame adom yɛwɔ ehunumu no wɔ Bible no mu. Mhm. Yɛn nso yɛnim Bible no because yɛ deɛ yɛsua Bible no, Bible yɛn kenkan, yɛsua. nti ɛbɛpɛ mmerɛ na yɛaka ɛno nso ɛho asɛm no ha ba deɛ yɛreka no nyinaa ne sɛ sɛ ɛkɔba ne sɛ nneɛma mmienu anaasɛ obi de nneɛma mmienu agya wo sɛ hwɛ so ma me na so w'ani gye baako ho sene baako a na woyɛ anyɛ yi nyimu nti sɛ yɛgye tit wɔ asɔre dɛn mu asɔre bi a ɛgye tit bi ɔsɛ ɔkɔ awurade adidi but asɛm a meka maame sɛ wokɔ antiop a kyini wɔ aburokyire nkuro nyinaa na ɛhwɛ nsɔle a wɔkɔ awurade adidi ɛnyɛ adwuma wɔ aburokyire ha Aha nti sɛ mese me na medi mo anim, mekɔ na mede mmara ama mo sɛ monyɛ na momfa nkae me. Wose ɛno deɛ, daabi. Na mmom momfa ntotosoɔ dudu mmra na aduane ntena adekoradan mu deɛ ɛno deɛ wo so ayɛ dɛn? Wafa. Wobɛyɛ dɛn na wafrɛ wo ho sɔfo? Wobɛyɛ dɛn na wafrɛ wo ho sɔfo nso sɛ nkyerɛ aseɛ ne sɛ ɔsomfoɔ. Enti wo no ankasa no, woresom. Enti deɛ wosom no no se sei na mede agya wo sɛ hwɛ m'akyi sɛ wobɛyɛ ama me wo se wonyɛ enti na ɛno asɔre na woyɛ anaasɛ bi sika nti na woyɛ asɔre ha enti ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ yɛaborɔkyerɛ ha som no ɛda fam koraa yɛne a yɛde som no firi ghana no wobɛduru a wɔn a wɔn yɛ asɔfo a ne da biara problem mm-hmm. da biara problem mm-hmm. wo ne ne yɛ adwuma baako mmienu na ɔpɛ kwan bi na mm-hmm. wɔtwa wo ɔyi wo afiri hɔ because sɛ eh, nneɛma no a ɔno ɔreyɛ no ɔreyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya asɔre mpanimfoɔ no anim adom na watena asom no mu ba ɛnyɛ saa ne ɛyɛ no paul sɛ ɔno akonkosɛm ɔnimdi So ɔte aseɛ? Ahaa. Nso nneɛma bi wɔ a Kristo nti, ɔbu saa nneɛma no nyinaa sɛ ɛyɛ sumina so adeɛ. That means sɛ ɛduru mmerɛ bi a nokorɛ ɛsɛ sɛ woka no, mɛnhwɛ deɛ wonya firi baabi na ɛka nokorɛ no ɛfa kyerɛ nnipa no. Enti ɛwɔ sɛ aburokyire nsɔre ɛhyɛ aseɛ keka wɔn ho bom na wɔn pagya Kristosom no si hɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ fie anaasɛ Kristosom no ankasa no ɛteɛ. Me nuabaa, Bible, ɛtɔ da biara na me wobisa obi koraa sɛ Yesu wuyɛ, deɛ nti na ɔsɔreeɛ a, na amanfoɔ se sɛ ɔbɛsɔre sɛ ɛbɛnya nkwa. Ɛyɛ nokorɛ o, by to me deɛ, me, mafa mu no. Deɛ Nyame abie m'ani ɛwɔ twerɛ no mu ama mahu ne sɛ, Bible nti na Yesu sɔreeɛ. Yɛte papa, yɛda ase. Yɛ papa panyini paa, yɛ sɔfo panyini baako pɛ, yɛda wo ase. Menim sɛ ɛnnɛ ne da a. Yɛne yɛn sɔfo panyin yɛ adeɛ nyinaa rehyɛ dwumadie yi ase. Wo ara wonim sɛ kakra baako pɛ a yɛahyɛ ase yi, woahu nnepa ɛwɔ ne mu a wɔrepu ma yɛn. Mewɔ gyidie wɔ Nyame mu sɛ nnepa wɔ ne mu a ɔpɛ sɛ ɔpu gu wiase ɛma wiase nyinaa hu na yɛanyera ɛkwan tenenee no. Enti mesrɛ mo atenatenee programfoɔ, m'adɔfonom, m'atiefoɔ, monya mmerɛ ɛma yɛn, ɛma wo werɛ fi sɛ da biara da, memen da biara, Europe time 6 PM ne yɛde dwumadie wei ɛreba abɛsom wo. Ɛma wo werɛ mfi sɛ dwumadie wo bɛ share, na wo bɛ subscribe, na wo bɛ mia adɔma no so ama yɛn. Yɛsrɛ wo, Paapa, ɛnnɛ deɛ adom no ɛne ɔbɔ adeɛ adaworoma, ɛnnɛ na yɛde dwumadie yi, aha na yɛde bɛso. Menim sɛ nnipa bebree wɔ hɔ a yɛbɛsa atoa so, enti mepaakyɛw, w'anodisɛm kakra a wode reto hɔ ara maa Kristofoɔ, titiriw ɛne yɛn akwantuo yi mu nyamesom kakra a wowɔ wɔ hɔ a wode bɛgya yɛn no, yɛpa kyɛw, ɛkwan da hɔ. Yoo. Ɛɛ, ansa na mɛkɔ so, na ɛm sɛ meka biribi fa Bible no nti a Yesu sɔreɛ, mepɛ sɛ nka mewie hɔ no a na maba. Deɛ nti a meka sɛ Bible nti na Yesu sɔreɛ no, sɛ onipa biara, dodoɔ no a ɔbɛwu a na wayɛ ne will na wɔde ato hɔ mhm. but ɛsiane sɛ ɔwu a ɔntumi nsan sɔrɔ obi ɔwɔ sika obi ɔwɔ nyansa obi ɔwɔ tumi ɛtumi sesa will no because deɛ ɔyɛ will no ankasa no wawu by sɛ bible no wontumi nsesa because deɛ ɔyɛ ɔtwerɛeɛ no ɔte ase sɛ yesu wuyɛ wansɔre anka bible nkɔm bɛsesa mu nsɛm nyinaa paapa mpakyɛ gyina hɔ na ne deɛ baako a papa saa deɛ abɛtom deɛ Ɛsene da biara, Bible no a ɛkura yɛn no a yei yɛnim sɛ ɛyɛ twerɛdeɛ kɛkɛ a Nyankopɔn atwerɛ de agya yɛn no a yɛrehwɛ so adi Nyame anammɔn akyi no, sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ oo, ɛnyɛ saa na ɛteɛ, ɛnɛ yɛ papa, wɔabue yɛn adwene mu abue yɛn ani ankasa. Sɛ wɔpɛ sɛ nokorɛ tena ase nti na ɛsɛ wɔsɔreeɛ. Ei, na sɛ nka ɛnneɛ nka yɛ koraa deɛ tuntumfoɔ, yɛn ne yɛdi, nka tuntumfoɔ koraa, mmorɔfo yi, wɔn na ɛdi kan, nka wɔatu mo nsɛm nyinaa ayɛ photocopy foforɔ. Paapa, yɛda wo ase sɛ nnɛ woatwe yɛn adwene asi biribi so. Asɛm a woreka no, mefa ne nyinaa bɔ ne tɔfa sɛ Yɛbɛsan atena nsɛm bi a woreka no so. Minim sɛ nnɛ mmere no sua. Yɛbɛsan anya mmere, dasani, na yɛatena ase na woabue yɛn ani. Na nnɛ wode yɛn rekɔ nhunumu ankasa. Woma yɛte nneɛma bi ase na yehu nneɛma bi mu. Nyame nhyira wo, Paapa, na ɔmma w'adom nyɛ kɛse. Amen. Wo nso Nyame nhyira wo. Na kakra a mɛka ne sɛ ɛɛ ne titiriw ne yɛn a yɛaba akwantuo mu wɔ ha na yɛresom Nyame no. Yɛnhwɛ tete atempɔn no na yɛmfa so. Kristo Bible ɛkasa ma ne ho. Yesu ne wusɔreɛ tumi no ɛda so ɛyɛ adwuma. Ma yɛmma nneɛma biara nsisi yɛn akwan na ɛntwe yɛn mfiri Kristosom mu. Sɛnea na yɛsom Nyame wɔ Ghana no, na Nyame nim sɛ ɔde wo ba aburukyiri aba abɛtoa so koraa sen saa. Ɛno nti na wo ankɛtɔ mmerɛ bi a na sika a wode bɛtɔ aduane adi koraa na ebi nni hɔ no. Ɛnnɛ wobue fridge a na aduane na ɛretete gu. Nyame pɛ sɛ ɔma ahunu sɛ ɔno ayɛ bi ama nti wo nso yɛ bi. Fa ma no. Mma biribiara nsi wo kwan. Paul se, Ɛkwan bi abue ama yɛn, emu atamfo dɔɔso. Mma biribiara mmu w'abam. Deɛ Nyame aka akyerɛ wo sɛ yɛ no, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛyɛ. Na yɛn nuanom nso a ɛwɔ Ghana, ne titiriw ne asɔfo a ɛfiri Ghana baa aburukyire ha bɛyɛ nkurɔfoɔ a wo maame na ɛyɛ wo, wo maame na ɛyɛ wo, yɛ papanom nyɛeɛ da a asɛm a Nyame de ama wɔn, wɔmmɛka na wɔmbɛcreate confusion sɛ yɛsrɛ wɔn. Wɔn nyinaa ka wo na coronavirus no aba no. kyɛ sɛ obiara ntumi mma bio ɛna wabɛka saa nneɛma nneɛma no nyinaa bio nti wɔn a yɛbɛgye wɔn five hundred ne thousand wɔn sɛ obiara sika ho ayɛ dɛ atɔ no ɛna wɔn a wɔn adwene mu dɔn so bi kura obi nipa na yɛka sɛ ɔne no ɛnyɛ ɛɛ ɔyɛ no bi kura ɔne no ayɛ kama mhm. wɔn fɛ nyame asɛm no ɛmmerɛ yɛn oh. because ɛkɔm di nipa ɛwɔ ha oh, tìmi srɛ wɔn mo sɛ nyame yɛ adum na yareɛ kɔ fam mm. na wɔn ba mm. wɔn fɛ nyame asɛm no ankasa no ɛnfa mm. mmerɛ yɛn ni a. yɛte aburokyire ha sei no na afei wɔn a wɔwɔ hɔ no nso a wɔsom nyame no yie no wɔn nso nkura mu saa no na kristosom deɛ ɛdi apereapere ɛnyɛ ne o kristosom christianity is older than islam for five hundred years nti hwɛ challenges a adie nti na deɛ epiepie ne ade ne wei no mo obiara ma ne mu nabam ɛyɛ strategy abonsam so fa so a obetumi de atwe wo gyidie no na wadwo wo gya no ano ɛni sɛ ɔwɔ aburokyire ha na asɔre no a wokɔ no, Awurade adidi no yɛnkɔ a, bɔ mmɔden ara wine no yɛtɔn. Ɛyi no aduane no blood no nso yɛtɔn pɛ bi na yɛ w'adeɛ. Nneɛma bi a ofi sɛ Kristosom hia no, mhm. bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi ayɛ saa nneɛma no ɛne kronkron bra nso wobɛtumi abɔ ɛde ama ɛɛ Kristo. Na ɛno ne adeɛ a ɛhia ankasa. Yɛda ase paapa ɛno ne adeɛ a ɛhia. Kronkron abrabɔ ne adeɛ a ɛhia. Mesrɛ mo maame nom, me ba, m'adɔfo nom, ɛnnɛ yɛ papa, wabue yɛn ani, wabue yɛn adwene mu. Menim sɛ asɛm a waka yi, wabɔ bi pɔ, wabɔ bi pɔ paa. Nkane tete no, yɛn nananom, wɔbɔ abɔsoɔ no a, sɛdeɛ wɔsi no apaapɔ, nim baabi a sika biara hyɛ no. Menim sɛ nnɛ, Wo nso saa ara na wɔafa asɛm yi abɔ no abɔsoɔ de abɔ w'asene mu. Sɛ woreyera anaa worefom kwan no a, mesrɛ wo, mma wo werɛ mfi sɛ wobɛhwɛ w'asene mu na woasane pɔ no na atenetene w'abrabɔ. Meda mo ase sɛ nnɛ wonyaa mmerɛ hwɛɛ wo dɔfo wɔ adeɛ nyinaa. Paapa, mepaakyɛw, ebia wowɔ adɔfoɔ mmienu bi a wopɛ sɛ wokyea wɔn a, ɛkwan da hɔ. Yoo adɔfoɔ no deɛ me deɛ aburu bebree koraa but ɛɛ eh, deɛ mɛtumi aka sɛ awurade ɔnhyira obi biara ɔhwɛ yɛn na me yerɛ fie nyako nso awurade ɔnhyira no na me mmaa ɛwɔ ha roda favor ɛɛ eh, isaiah ima awurade nhyira wɔn ɛna bishop asɛnso bɛdi ako ɔno na ɛkyerɛ ma deɛ ɔ bible school wɔ shiloh ɔno nso awurade ɔnhyira no bishop adɛ ɔno nso Awurade ɔnhyira no, ɛne me sɔfo panin, sɔfo Charles Kwasi Okra, sese deɛ ɔyɛ bishop, Charles Okra, ɛne Reverend E.K. Bɛne sɛ ɔsɛ wiɔ so, mekyia wɔn nyinaa. Yɛda ase paapa, na wei deɛ mpakyɛ yɛsesa nkɔfa yɛn nkyi o, eh, yɛne wakasa yi, ebi a ne wɔ bi pɛ sɛ Bible mu no wɔdɔ mu su kɔ yie anaa wɔpɛ sɛ wɔnya nkyerɛkyerɛ pa bi sei, ɛkwan da hɔ sɛ nnipa no pɛ sɛ wɔnya wo namba anaa sɛ wɔne wo di saa nsa wɔ soɔ no, ɛkwan da hɔ. Ɛsiane sɛ ɛyɛ ateneatenee TV so na mafa adi saa adwuma yi no. So obi wɔ saa ɔpɛ no a ɔhu Atene Atene TV foɔ no ara na wɔn ne me nkasa na yɛhunu kwan bɛtumi afa so a yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ saa nipa no na ɛkwan a ɔfa so ɔbɛte Bible ase, ɔbɛtumi asua Bible na obi ntumi fa Bible nsisi no no yɛbɛkyerɛ no. Nti ɔde fa Atene Atene TV so a baabi a mewɔ biara no ɔbɛnya me. Yɛda ase yɛda ase paa paapa yɛda wase sɛ nnɛ wabɛboa yɛn na atenatene dwumadie, ɛnnɛ wabɛma yɛn nsɛm a ɛkyɛɛ nufosuo, nsɛm a yɛde bɔ yɛn bra a y'abrabɔ bɛdi mu na ɛbɛkyerɛ yɛn Kristosom no, ɛbɛma y'anamɔn asisi yie na y'anwatiri amfiri kwan no ho. Y'amma obi amfa ses annane yɛn nan. Yɛda mo ase adɔfoɔ a da biara yɛne mo di dwumadie. Yɛda mo ase ɛnnɛ deɛ Yɛbue ani kakraa bi. Ɛnnɛ ne da a yɛne yɛn papa atena ase wɔ atenatene program yi so. Ɛnnɛ sɛ wohwɛ Bible a ɛda me papa anim a, na anka yɛkɔɔ Bible no mu a, ɛnnɛ megye di sɛ nsaa mene nka wowae nisuo sɛyi ara. Menim sɛ dasɛnnɛ yɛbɛbɔ awura Bible no mu. Ɛnnɛ deɛ yɛbue kin no kakraa bi. Mesrɛ wo, deɛ woanya no, bɔ no pɔ. wɔ w'asene mu na woretɔ amena mu a, woasane na akyerɛ wo kwan pa no. Meda mo ase. Nyame pɛ a, dasɛnnɛ yɛbɛhyia. Ɛmma wo werɛ mfi sɛ wopɛ aduane papa pɛ adi a, Picasso wɔ wɔ Kumase, Ahenboboa no, Otumfoɔ no ara ho pɛɛ. Wopɛ aduane papa adi a, wokɔ hɔ a, wobɛdidi. Saa ara nso na Aunty Hawa, ɔno nso so, Wo wɔ akra a, mɔkɔla na sɛ kɔm de wo a, wo ho ante ha wo a, ɔno so, ɔbɛgyegye wo so, ɔbɛma woammen. Wɔn numbers nam TV no so, baabi a wohwɛ biara, sɛ yɛ YouTube, Facebook, baabi a wohwɛ yɛ biara, wɔn number na ɛretwa guo no. Wofrɛ number no a, Aduane bi a wopɛ biara wobɛkɔ no na ayɛ ready. Yɛda mo ase. Nyame pɛ a dasɛnɛ yɛbɛsa ahyia. Mekyeakyea tenatenefoɔ nyinaa. Saa na mekyeakyea mentietie tanfoɔ nyinaa. Mekyea m'adeɛ nyinaa. Me dɔfo baako pɛ. Me papa Mister Bright, wo ne wo yere Mary Ɔpɔn. Mekyea mo baabi a mowɔ biara. Nyame nhwɛ yɛ so na Nyame mmɔ yɛ ho ban. Nyame pɛ a yɛbɛsa ahyia bye. Hair and cosmetics ɛdeɛn na wopɛ a wohwehwɛ a wonya ɛwɔ Europe sɛ yɛ sapa yɛde dware sɛ nnua yɛde bɔ tiri sɛ nnua yɛde hye yɛ ti yɛ wiigi nko a yɛde sra anaasɛ nko a yɛde yɛ tirim na wohwehwɛ a wonya bi bra PB hair and cosmetics wobɛ find nnua bi wɔ hanom sei sɛ ɛfiri yɛ baby oil ɛɛkɔ yɛ kooko bata so wobɛnya bi sɛ ɛfiri yɛ expressions ɛɛkɔ akɔ akɔsi yɛ twist hair yi so anaasɛ wopɛ obi a ɔbɛbɔ wo ti ɔbɛ style wo ti Ɔbɛyɛ wo ti ama wo anaasɛ ɔbɛ mixe nku ama wo ne nyinaa wo ba PB Hair and Cosmetics wobɛnya ne nyinaa bi ɛwɔ ha nom se wohwehwɛ yɛn a wobɛnya yɛn ɛwɔ Brick 16 Wech Numavir number 4 9000 Gent wopɛ no nso so a wobɛtumi afrɛ no anaasɛ wobɛtumi atɛste no wɔ ne WhatsApp number 0488 562101 ɛno yɛ ne WhatsApp handle ɛna sɛ wopɛ ne normal one nso so a deɛ wobɛtumi afra